बाबा हाँ बाबा गोर लागे छो आनंद रहो बाबा गो की भेलो बाबा हमरा बाबाजी बने के छे गो बाबा तोरा हाँ बाबाजी बनबी तू हाँ गो बाबा से किया बाबा कतहु खोजलियै नहि भेटलै बुझलियै कहलकै एकटा बाबा रहै छै मन्दिरमे हँ तऽ कहलियै जाइ छै बाबा कहबै बाबा हमहूँ बाबाजी बन जाएगा बाबाजी बनेगा हँ इमरजेंसीमे क्यों बनेगा बाबाजी बाबा क्यों बनेगा घरमे बहुत भीड़ पड़ता है कौन चीज भी पड़ता है घर में कौन कौन है घरमे कोइ ना है कोई ना है हाँ बीबी

सुनू ने अहाँके घरवला जे छै कतऽ यऽ अहाँके खाइ यऽ नहि पता गेल होते कहीं हमरा नहीं रहा एने सुनू ने हम हाँ। मंदिर में देखलू हन अहाँके घरवला के बाबाजी बनल ये बाबाजी अहाँके खाइए किछो हमर घरवला हाँ बाबाजी तो ऐसन भइए नहीं सकला दीदी हैं, उ त दिन चलू भर हम देखा दै छी एक पूरे दिन बिना मांस मछली खैने बिना नहीं रही छलखिन आ केना बन जेते बाबा जी माछ मछली खाए वाला अखनी जे छै पूरे गांव के लोग ओतऽ ड्रामा देखैया चलू तऽ अहाँके हम देखाबै छी चलू तऽ। घर वाला अहाँके की केना हमरा बाबा छै? जी बनल यऽ बाप रे तै चलू। त मरता बा के त रहे बाप नहीं रे। देबै हम रहे पूरा नहि हम देबै। कथी के कपड़ा पर के कंठी में लगा फोड़ देबै साहिबा के देखियो। नरियल देखियो। चुंदरी देखियो अइया।

ये बर्दाश्त करेगा हट समझ गया बर्दाश्त करेगा तू बाबा जी बना दिया हमको मार खिलाता है ओए, हम ही बना दिया काला कट कभी भागने सुनो काम के काम कारण हम बाबूजी बन गेलिए आ हम कथी बन जाइए हम बाल बच्चा के छोड़ के कथी बन जाइए हमहू सबके छोड़ के सब चल जाइए नहिरा हां चल एको बेरा सोचलखिन कि ओकर घर दुआर केना चलते केना बाल बच्चा के देखते एकरा ई मनसा के बाबूजी जे बना हमरा की थारा में रखी से रे मर्दाबा तोरा बाबूजी के कहल के बनला से पहले हमरा बता

ई कहलकै ई कहलकै बाबा तोरा अगर बाबाजी गिरी करना तो अपन यहाँ से बैठ के कर लोग के घर नहीं बिगाड़ लोग ना हमरा लग तो ओहिने गेल ई वह टोल का छिए कौन टोल ई की के? कहलकै है बाप माय के हर जोत के कमर कोदर पारे गारू लागले त बाबाजी आइ गए मंदिर में बल मार दे अरे। हमरो बेटा के बाबाजी बनलिए हमे की जाने तोहर बेटा छू की जाना गेलिए है सब टाइम हथेली वाला मंदिर उठबे लगा कोढ़ी वासम नहीं तक

ई बाजार खसुआ गहूँम बुनै लए रहै छोड़ि देलकै आबि कऽ बाबाजी बनलै हम खेतमे लोक के गहूँम बुनल भए गेलै हमर एक बीघा खेतमे गहूँम ओहिना छै हमरा अङ्गनामे लखड़ा आ तऽ जाइ छै ओकरा बान्हि देबै आ चलबै दू दू टा बौ घरमे कए लेलक कोढ़िबा खैबे तऽ गरू लगलै कमाए कऽ एलै बाबाजी बनल आ तऽ अङ्गनामे सोहि लेबै एकरा यए